Niġi għall-qagħda ekonomika u finanzjarja. Sur President, tul is-sena 2017 l-ekonomija Maltija kibret b'termini reali ta' 6.7 fil-mija filwaqt li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena kibret b'5.4 fil-mija. Dan jikkompara ferm tajjeb mar-rata ta' tkabbir ta' 2.2 fil-mija reġistrata fl-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena, kemm il-konsum u anke l-investiment kienu l-mutur ewlieni wara t-tkabbir. Il-konsum privat kiber b'sitta fil-mija. F'terminu ta' sena, dan jirrifletti żieda sostanzjali ta' 700 miljun ewro li bejn wieħed u ieħor nofshom kienu pagi u salarji u nofshom fi profitti għall-kumpaniji. It-tkabbir ekonomiku kompla jkun diversifikat matul l-ewwel nofs ta' din is-sena hekk kif is-setturi kollha, inkluż il-manifattura u s-settur tal-bejgħ, irreġistraw żidiet fil-valur miżjud gross. Is-suq tax-xogħol f'pajjiżna tul is-sena li għaddiet baqa' wieħed dinamiku bi tkabbir rekord fl-impjiegi. Infatti, in-numru ta' nies impjegati qabeż l-200 elf ruħ filwaqt li rreġistrajna rata rekord baxxa ta' 3.8 fil-mija f'Awwissu ta' din is-sena fejn jirrigwardja l-qgħad, filwaqt li l-qgħad fost iż-żgħażagħ niżel għal rata baxxa ta' 8.8 fil-mija fl-istess perjodu. Is-settur privat kompla jkun il-mutur ewlieni b'żieda ta' 90 fil-mija tal-impjiegi ġodda. Komplejna niksbu s-suċċessi anke fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali fejn il-kont estern ta' pajjiżna irreġistra surplus ukoll ta' 12.8 fil-mija tal-Prodott Domestiku Gross fit-tieni kwart ta' din is-sena. Sur President, nixtieq nagħti ħarsa lejn il-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna li qegħdin jidhru wkoll f'tabelli 1.1, 1.2 u 1.3. Irrid nikkonferma li skont l-aħħar statistika, din is-sena se tkun it-tielet sena konsekuttiva li se tispiċċa f'surplus fil-bilanċ fiskali. L-istess f'dak li jirrigwardja d-dejn pubbliku. Il-mira li ninżlu taħt is-60 fil-mija mhux talli lħaqnieha iżda qbiżnieha tant li d-dejn issa qed iqarreb is-47 fil-mija tal-prodott gross domestiku. B'hekk qegħdin inkomplu nassiguraw is-sostenibilità tal-finanzi tal-pajjiż. Niġi issa għal xi tbassir. Il-Fond Monetarju Internazzjonali rriveda 'l isfel it-tkabbir globali għal 3.7 fil-mija għas-sena d-dieħla. Dan jirrifletti riskji negattivi u inċertezza fuq il-kummerċ internazzjonali minħabba l-introduzzjoni ta' tariffi u anke l-Brexit. L-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea u ż-żona euro mistennija jikbru bi tnejn fil-mija, dan minħabba l-istess inċertenza u riskji li għadni kemm semmejt. Għal pajjiżna, nipprevedu li t-tkabbir ekonomiku jibqa' qawwi, b'rata ta' tkabbir ta' ħamsa punt tlieta fil-mija f'termini reali u seba' punt seba' fil-mija f'termini nominali. It-tkabbir mistenni jkompli jkun iġġenerat minn tkabbir fl-investiment ta' 8.4 fil-mija u tkabbir fil-konsum privat ta' 4.1 fil-mija. Dan jirriżulta b'żieda ta' 3.7 fil-mija fl-impjiegi u livell baxx ta' qgħad li mbassar ikun ta' 4.3 fil-mija. L-inflazzjoni mistennija li tkun ta' 1.9 fil-mija. Fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali, qed nipprevedu tkabbir fl-esportazzjoni ta' 2.2 fil-mija għas-sena d-dieħla u dan it-tkabbir jirrifletti żidiet fl-esportazzjoni mistennija minn diversi setturi li jinkludu fost l-oħrajn is-setturi finanzjarji u dak tal-gaming kif ukoll tat-turiżmu. Għall-2019 qed inbassru surplus ieħor ta' 1.3 fil-mija, filwaqt filwaqt li l-piż tad-dejn mistenni jkompli jinżel issa għal 43.8 fil-mija tal-Prodott Domestiku Gross.